Toigwa obokendu, bono chusi iga nere onya nache mwane, akarara ime. Agantebia nkoboka maambia ngosiberie chianga chiago chionsi pi, ngokorere obosafi, nere onya naende nanchete buna gotema emete, nkosambe obosafi, akandeta nere. Agantebia omote norombora, ngocha kogenda emanga. Inche korigi nkoretera, bono chusi iga ewiki eye agochia gokwera, omwana oyo ominto orang'akerete ase enyagento eria, ninde oberereti ngocha ande, ngocha ande ngokorera usafi nyomba mwaye agwo, nkamotebia ee baba nintwe nintagete goaka enyomba eye yane chirangi, agantebia aye tegerera ngocha ande, nabo agokora nonya na amatuko atato, nchiche. Inde nkore usafi abwo. Gaki abarwari baminto ase inche, inche oyo nteneine ngokwana, inche ninche nabeire affected. Egekogera Merlin oyo tari gokora matuko atari ang'aa kera esimo, ontebia kama ati yanenene, onduka sabina, aya naya mama, ngocha ande abwo rero tinkabwati kende nyomba nkoria. Ataracha natebia omogaka one naro ayemeranie otebire, akabwate enchara. Otagete naende naro abana bakamenya mbiri nabwate aye, emotumia. Lakini oyo noyo okoreta aye, tiga Nyasaye amwabere. Lakini ameranie ominto ase akogenda, onye obwate ring'ana na monto, ntoma eteni ekero aria gotweka monto ekero akwanete, na Nyasaye oye. Lakini.

Ekamati ya Meremi. Meremi inche ndakwane omwana omominto, nachire goakera omogaka one esegi. Igo akamotebiri ng'a ngochia goika marogoba, noboa korara ase eng'encho iga arenge kobera mwaye iga iga bweka. Nabo gaki omwana ominto ngochia goika marogoba, nanyora mbwate obwoba, nkobua gaki bono omonto iga arang'ite, omogaka one nomopasta aramotebi saba, orare. Mpaka juzi iga amotebeti ng'a omwana ominto. Tigete gaki mondigerie omomura orache ambe esiko iga, gekoerenche enkwo gwakoberenche bieka. Naende ningocha arenge o-complain, na ebitina bire igaa, namoiboria omwabo, oteba omogaka oye iga amwangete, ochiire, tamenyeti buya, nabo arenge onye go-complain aa. Mpaka ateba obwoba bwambwatire, inche ntagete nyore omonto, okomenyosia iga iga. Mpaka nyiete momura omwabo akamotebia ng'eki negento tokoriing'ora, tonyore omonto omuya. orakomenya ching'ao, naende buna bono achete gokoa, konyora baba batarakoigwa. Nabakwani mbuya more iga bare, mwana oyo osirie noyo ominto, ominto omonene, ominto torabasubati babere, omokogoti. Inwe nimba nchenge kong'wa mimba, abana aba ense buna baraiganeti kamaati kiane. Omwana oyo omonto amaene nabo are gocha bono, na omere nimo tagocha rioka. Yantebetie engaki eyemo ng'a batebie nkombekera bare eriogo. Nkamotebia eyio yonsi naete, soa ase okoboko kw'Omonene Nyasae agokonye, akobwatisie. Yeso nere omorabe omosacha o nyomba, ne Nyasae nere orabe abana babo nyomba. Nere onye omonto tokona gotwara obwoba, bono ntitokore ki? Ntitokorigeria omonto, ntoteemete korigia abana bane, mbateemete komorigeria abasubati. Oyomo okonyora nario bachiikanire bare gocha gocha iga aye tariki eyemo, bache komoteebia ase bamonyoreire omonto bare gochia komorentera. Iga nchirete rituko ria igoro botuko, maambia koba ogochia gokia igoro maambia. Omwana one ogocha omokamomura, ogonkwanera, mama bwachire, bwachire, egesieri ngwasie egete bono ng'aki ng'a ngotoma egesieri gegocha riria okomotebia yaya isiko nasoka. Ogontebia egento ogokora, eke eyanga nkoire esabari, ngokumire nde esabari ki omwana oyo akoumire bono mambia, ng'ai togochia? Beka aye, mosubati oyio one ne ekabira are omokamba, beka aye buna nagotebirie, imoka togende.

Twaikire gosonga aria ang'e naro amo iga, okomanya gontebia. Twaikire korwa egari ime twasukire buna gochia abwo, iga na enyomba eye yane iga, ninde marete okogoro. Okomanya gontebia, mama eh, kobisa mbosa, nere nigo omino gakuete. Omanyete nainche nkoakansa abwo ira, gochia nakorire mbuya mono ase amarieta ntobatebi maria moka ira nkorokwa.

Koigora omorango onde gosoa gochia isiko, gochia gotegerera nkoigwa omwana ominto okorera. Oyo omorao ominto tosinyaiye. Nkomoboria ng'a ninki? Ontebia ang'emererie ominto okure. Ng'aki yako? Ng'a yaye otindekiri, ya- yaitwa naende otindekwa. Nkomanya kobora nkorere gochia nyomba ngotebia omogaka, Nigo ng'a Melanie Oukuru, omogakori otemeranie orori oyo, Melanie ominto. Melanie ominto ntwamwanchete mono, omwana orenge bwango, omwana orenge gocha oteba ng'a gaki abana baminto, kora ki? gaki nkonye asende emeeri. Naintwe igo tobwate twamokonya, Melanie ominto twamwanchete mono, gaki osirire, okure bobe, baria bakorete aya, oria okorete aya, oria okorete aya, Ee, okure nere, lakini Nyasaye namaete ase aramobeke. Enchera eria ariete emiando, enchera eria abutoranetwe, enchera eria abeete ebitori, enchera eria narigeretie airete amagoro igoro akaira ekeuni igoro. Nyasaye oyo ore igoro, Tata oyo ore igoro, gaki saka hora yachire aa, saka hora yachire aa, gaki morigererie saka hora ki'erio ororo, motige ndegenderere gokora ebibe ebing'ana iga.

Nigo nakumbuire ekero omwana oye akorerete amaete intwe gaki, nonya ntomanyeti, inche ndaire mwane korwa mogomo gasonsi tindochi mwane oyo, nigo ndaire mwane botuko naria ngoeta gotwa na omotureti iga iga, na omotureti iga iga, ogonteba yaya, igo rango oa. Nachia koigora bwango, nka- nkaigora rende nkabeka chianga ngasoka, nkarora atingete omwana oo okoboko oooe chingori, nkoboria ng'a ninki ki aba? Aye omwana oo ng'ira esira amang'ana ang'ondokiri, rakini bono timanyeti gose niki maene, okondwa ogwancha iga bono togende gochia bwa omoganda, tokabwata tokaenda bwa omoganda, ekero twaika bwa omoganda, omaene na omoganda nabo abogete. Tokabwati nere baka iga, togacha goika iga ekegita, tokona ekegita getingire kiomete pa, ekero kiomete pa, togachia korwania toigoro baka gegasina, togacha korigia chisemi tokabua tore abwo buna asibete, agetingete kabisa omonto tarora gochama arende gose buna are gokora ebikori ebi. Bono rende togatingora togasoa nyomba togachaka korangeria omonyene bono ng'a ki, Mereni. Meroni, nore igaa, Meroni, nore igaa. Meroni taitabeti, ekero ataitaba, togotaka bono ko- ko- koigora enyomba, tokaigora enyomba togasoa nyomba, ekero twasoa nyomba, togotaka komoa amaga. Gati korigera enyomba, monto taigocha komondo gati naro, monto taigocha. Naende intwe bitobanetie enyomba engima. Omokuo bono tokamanya gosoka bono, tokamosokia isiko ekero Mary atobora nyomba, tokamosokia omwana tokamobeka inse aa, tokamanya bono tweneranie ase kwamobeka, tweneranie, agakira totari gototebia nonye, akirete, ekero akiira, ingatirimboka nkarangeria chindugu chiane, chigacha chigaika igaa. Entuko yane omokogoti, nere ochete komoika ang'e akomote, inwe roche aye ngoitwa ore, teeba ng'ike okorusia ase abanto aba, nkominyoki polisi. Egento akorete, nigo atebetie entuko buna ki, uncle, nere ni orimbe gitari. Ekero abagato bono bamobegete aria, abanto bakaigwa oborobimo bagateba yaya, bono mosibore amorusie bweka buna amobeke ango torore. Obomaene nabo asiboretie chingori, agachaka korema aria naende tokamoa obokombe, agachaka korema naende ekero akorema akorema mono tokamotebia omochie oria oreme mono omwake, naende ngokokora tore, riaria agachaka gokora ng'ora, ng'ora buna amobegete, ng'ora, ng'ora, aya agasioka ekogoro, riaria ekaroka, ndoche na ekemaeno omo- omorwabe akorete omosubati oyo. Ase nario bakoruta bakamong'usa rioka bakamorusia ang'ete etiri bagachaka komoita gochia rogoro aria rioka, bakamoita bakamoita bakamoikia egete ekero aria rogoro. Aria egete ekero nabo bamoitete bamoitete bagakaera, naende omwana oyo okorire ebiisa ebinge, onsumbuire buna inche na ise. Iga ansumbuete iga agocha ontianera ngokora inde, gose ngosambera enyomba abwo. Inkio inkio ogane chinyangi ichi, ne mpesa tonyagachere, mogotebi buna ninde chinguru ninde chinguru, gese naye naye obwate chinguru ogokora ekebarua, obwenerete bwagacha enyomba omenye. Akang'akera ekero ekero ere ndacha aya ngateba bono, enyomba nere aria omwana angagachere eye eri but na omwana onyagachere enyaroka yane. Nkarora bono nibaga omwana oye akonya gontianera tiga nkore ki? ng'anye gochia enyomba eye, motigerere enyomba eria. Iga namotiga nyomba eria kumbe naende tari korara oo, gakoboka ogenda aya amatuko akaye naende akamanya koinchera ande intwe, ng'a aye tata intwe soka orore, tore naye gochinchera aria ngotebie, nkamotebia inchera nki ochi gontebia bono botuko saa tatu, nki ogontebia? Buna tata aye nintagete nkwane naye tosoke gochia paara aria. Nkamotebia yaya tindi gosoka, aye onye kwango obokima bono kore ki? genda. Ase obwo ng'a omwana oyo ochire okorire egasi naende ogochi gocha gosocha amaate, naende osaririe buna akorete iga iga iga, osari nare akamache goitwa agacha iga aitire ake aitire na emiyoro akenyire. Ngatema korwa aria, mpaka aga aka akabeta omogaka bwa omosubati oyio omo emeyio ebere. Lakini bagakora juu chini baka- bakairwa omogaka oyio nabo ake abwenerete. Namobwene iga naende ochakire buna oroche bono buna ebinto ebi achete gokora, bono abanto bakonya goteba buna ninche motomete. Baminto inche tingotoma omwana ache gokora minto na omwana ore ekebago, osinyire, inche bweka iga agoika aria ontianera, yaani i- onye nsoke buna rituko erio onye mbe omoriri nsoke, anga nchera aria nkoorerete. Ekerengo abwate gatete onkoro, ase obweng'u omwana okenyoro igo otochandire, na omwa- omobe, omobe pi, na ogokora ebise ebibe ebibe ebibe, mmh, okorire ebikori inse ayane ebi bagoita abanto bakobarwa noo bosa ki, bono osimininki, mmh, ase obweng'u abarari omwana ogancha otochandire nonye oitete intwe togoteba mbuya.
Omoseee omogima nare twakwana nere, bateba ng'a ekero abwatetwe efamiri mwabete mogoteba ng'a akwere echela, naye nomorore, amang'ana ayio nekene? Nchayia aye ndi korwa mwa- korwa iga iga inche, amang'ana ayio tindaigwete, aye, tinyamanyeti, eh, amang'ana ayio tindaigwete.
Omwana oyo ogokera korwa korwa akaiboretwe oboke bwaye, etabia yaye nabo yarenge gose egachete gochencheria igoro. Ngachencheria igoro igoro iga, ekero ekero nkogora chianga mogore chunifomu agende esukuru, oika ochire tingomanya ase akoira chinyi, otiga osoe oboke bwago, osoe ase agocha gochia nonye sukuru tare kogenda. Igo oboke aitwe nabo achagete karo. Nere ninachete kero kende go complain abatebi gose omwana oyo omotisie inge kogera naigo oyo iga endugu yago nateba ng'a namotianerete ngotiana arenge ng'a nkomoita are agoite na naye naye. Nere ninachete kobatebi naende onye obatebeti inwe buna efamiri. Ngetwo ngetambokero ki mwairete? Nere Musa ogokora obomanu abarori, ntware gokwana nere ring'ana eri. Ee, ntware gokwana. Endogo eye yago nagotebetie ng'a igwe igwe omomura oyo buna agokwana?
Endogo yane, ta- ntoche- tacheti gontebia. Ee, tantebetie aro, ncheti ng'a nagokwana ekemanyeso kere. Ee, nere nere buna abagoteba natia, Namotebetie, nabo timanyeti ogotianera okwo korokwo. Aye buna omogaka, rigoso riatokeire twarirorire. Abaibori mbare babwate abana buna gwatebie ng'a ogosinyiri. Nimanyete nonya ime yago nabo oisanegete ng'a nonya oitwa emechando arusi. Inki orakwanere abaibori ekabuna abwo babwate abana babasomboete iga? Bono.
Inche egento ndakwane abaibori bang'e buna abwo, naende tiyari neba naki, omwana oyo na- naye nakorete ebisa ebi aeto abwate omwana oyo atagete koregwa, omwana omoke richara, akamoira enyomba gete naye atabwate akomong'enta, nachiete achare namenyete ime ororo echere emiaka ebere ase erombe ere, emiaka ebere. Agataatokana bono na omwana ochenchiri ore buya, obuya bwaye kumbe naende oo- oo- yaani ekerecha kere nabo kere omotwe oye keri kia oborimo bwaye. Bono omwana oyo, inche ndateba abaibori bare igaa, abanto nabo bare ekabira eye. naye intwe tiga tobwatane na abagambi, buna ere babwatwe bairwe nonya na echela, babera ororo babunde gose nonya chigasi chire echela, mbabate koirana amang'ana buna aya, bae baende nonya echela chigasi nchire ororo bakobunga ororo, ba- ba- bamanye bati- bakobwatwa kende bache goika, na abana aba abare gokinyia sore bakonywa. tibakonyigwa, yaani ebinto bakare kori bira biri korwa ntore emechie pi naintwe nande etoki, bakoba chibarimo kabisa agwo oche gose orabarereti amaiso burure, okorora bono ogataete gokobwata agwo aka oko ore pi, na abana ababe, eeh.